Salam hormatly illeşler salam Türkmenistan salam ýurt daşyndaky illeşlerine Nurmuhammet Hanamow Halmyrat Söýünow hemem Geldi Käriz üçimiz şu gün ýigrimi alty ýyl garaşsyzlygy bellenýän güni şol hakda bir habarlaşyp maslahatlaşaly diýdik. Garaşsyzlyk türkmeniň iň arzuwly meselesi. Ýigrimi alty ýyl geçdi. Nyýazow boldy, Enem Berdimuhamedow. Türkmen halky hakykatdanam Garaşsyzlygy görýämi, tapdymy, ýetdimi maksadyna? Kimden Garaşsyz biz? Garaşsyzlyk diýilýän azatlykmy? Biziň halkymyz azatmy? Şol hakda habarlaşalyň Nurmuhammet indi sen köp ýyllap ýurt daşynda özüňem şu hökümede şu diktatura garşy oppozisioner partiýaňam ýolbaşçysy şul hakda näme pikiriň bar näme sowalyň bar. Biz türkmen halky bolup bu garaşsyzlygy bir begendik de ýöne soňuna çenli begenjimizi göteribilmedik. Oň sebäbi, döwlet başyna gelen adamlar, ilk-ä Nyýazow, soňam Berdimuhamedow, bular halkyň umydyny ödemedi. Näme üçin? Ýöne boş söz bolmaz ýaly ine degişdirip göreli-le. Öň garaşsyz däldik diýeli. Sowet döwründe hemme zat dogrudanam şo Moskwadan, Kremlden görkezme berilip, şol boýunça hereket edilýärdi. Ýöne şonda-da, şonda-da işsiz adam ýokdy. Iş ýeri bilen üpjüm edilýärdi hemme kişi. Sosial meselesinde-de şu günki günden kän gowudy. Meselem, medisina diýseň, mugt. Şu günem mugt, ýöne ady mugt. Dermanyňy getir, bir topar zatlaňňy, iň bolmanda şu iýjek-içjek zadyňa çenli hemme zadyňy getir, şondan-ha saňa dogtorlar belki seredibiler. Mek okuw barada, Türkmenistanda mekdepleriň bilim berýän derejesi gaty pese düşdi. Indi bir topar mollumlar-a näme, işini taşlap gitdi. Näme üçin diýseňiz, mekdepde tölenýän aýlyk günlügi iýjek-içjegine, maşgalasyny eklemäne ýetenok. Bir topar eýýäm ýaşy bir derejä ýetensoň gitmeli boldy. Täze ýetişdirilýän kadrlar Türkmenistandaky uniwersiteti gutaryp, gelýän kadrlar, olaň bilim derejesi gaty pesdi. Näme beri bilýä olar? Öňki köne sistema gaty güýçlüdi hem gaty ýokary derejededi. Onnoň pensiýa meselesi. umumy sosial ýagdaýy. Ine bizem ýurt daşynda ýaşap ýörüs. Şu ýerde adam iş ýerini ýitiren bolsa, şoňa döwlet doly eklär ýaly aýlyk-günlügini töleýär. Näme üçin diýseňiz, ýaňky hemme ýerde ol bar diýilýär-ä, ýaňky minimum üpjünçilik. Şony töleýär. we okatýa başga öz kärinde iş bolmasa başga kär öwrener ýaly mugt okutýa hem stipendiýa tölýä ýaşyňa seredenok näçe ýaşda bolsaňam iş tapmana kömek etýä. Diana ýaňky şu mahal türkmenistanda adam iş ýerini ýitirse kim näme tölýä oňa nähili sosial kömek edilýä oňa. Öň diýýän-ä, nä Sowet Soýuzynda-da olar ýaly kömek ýokdy, ýöne o ýerde işlär diýseň, iş hemişe tapdyrýardy. Özem ýaşanda adam ertesini alada edenokdy. Ş-a bu gün bolsa, diňe arkaýyn ýaşap, ýaşap bilýän adamlar ol hökümet işinde işlände, olaram näçe, umumy halkyň sanyny alaňda, prosent boýunça näçe bolýar? Öň daýhanlar gaty gowy güni bardy daýhanyň. Bu nagy öz gazanan ýaňky öz ýetişdiren hasylyny satyp döwlete puluny alyp bilenok. Öň sen eden işiňe hemişede öz wagtynda aýlyk günlük tölenýär. Şoň üçin näme gazandy? Halkymyz diňe ýitirdi. Umumy ýaşaýyş ýagdaýyny alsaň ýitirdi. Dogry döwlet garaşsyz boldy. Döwlet indi ýurt daşynda tanalýar. Türkmenistan diýip döwlet barmyşyn diýilýä. Ýolbaşçylaryňyzy tanýarlar. Ýöne nähili tarapdan tanýarlar? Şolar halkyň aladasyny etýä diýibä hiç ýerde agzalanok. Sosial meseleler gowy diýip agzalanok. Demokratiýa şu döwletde diýip agzalanok. Paýtagt hemme taraplaýyn tankyt edilýä. Şoň üçin bu günki ýagdaýda Türkmenistan garaşsyzlygy gazandy hem şondan haýyr gördi diýip diýmek meň pikirim boýunça ýalňyş. Dogry, sag bol Nurmuhammet. Halmyrat sen indi şol maksatnama hökmünde, kanun hökmünde bellenen sepgitler, derejeler, kanunlar ýerine ýetirilýärmi? Bi halk ol ýazylan, ol pozulan kagyzlardan, kanunlardan gören haýry barmy? Heý! Kanun näme üçin çykarylýar? Kanun döwleti, döwletde durmuşy tertipleşdirmek üçin, halk bilen hökümediň arasyndaky gatnaşyklary sazlaşdyrmak üçin, jemgyýetde ösüş bolmagy üçin çykarylýan kanundyr. Kanun her hil kanun çykaryp bolýar. Gowusyndan gowusyny. Ýöne şo esasy mesele kanunlaryň ýerine ýetirilmeginde. Bizde gynansagam kanuny ýerine ýetirýän ýolbaşçy ýok. Birinji ýolbaşçy prezidentden başlamaly. Prezident diýlen adam isle Nyýazow bolsun, isle Berdimuhamedow. Bulaň ikisem döwletiň baş kanuny konstitusiýany aýagynyň aşagyna taşlap tans oýnap ýören adamlar. Olar kada-kanun bilen ýaşaýan döwlet baştutany däl. Olar öz Kellesine gelenini kanun edip çykardylar towba. Garamaýak halk diýip millete beýdip at dakdylar halkymyzyň adyny ýere sokdylar ýaşulularyny asla bütin dünýäň öňünde gülki edip goýdular ýaşlar hä ýaşlar ana tans oýnap otyr diktatoryň öňünde ine kanun işlemese milleti maýmyn edip oýnaýan ekenler ine onam biz indi bütin dünýä bolup görüp otyr diňe türkmen däl. Elbetde bu gaty ullakan betbagtçylyk halkymyzyň döwletimiziň düşen güni. Bu zatlar üçin biz parlamentde ses berip garaşsyzlygy kabul etmälidik. Garaşsyzlygy Nyýazow kabul edenak adamdyr. Garaşsyzlygy parlamentiň bir ýüz ýetmiş bäş sany deputady ähli jogapkärçiligi öz boýnuna alyp kabul etdi. Bardy geldi. Sowet Soýuzy şo döwür täzeden dikelen bolsa, onda şol ýüz ýetmiş bäş deputadyň hiç bolmanda bir ýüz altmyşysyny haýata söýäp atardylar. Şu zatlary, şu howpy öz üstüne kabul edip, öz boýnuna alyp kabul edilen kanun ol. Ýöne soňy bolmady. Gaty dogry belläp geçdi Nurmuhammet aga. Ýa biz gaty ynandyk şol özi ýetimçe halky atalyk ýa doganlyk gözi, ogullyk gözi bilen serederdi. Bolmady ol bütin milleti ýetim goýdy. Ine, şular ýalak biziň geçmişimiz bar. Ýigrimi alty ýylda biziň gören görgimiz kän, çeken jebrimiz kän. Men halkymyzy göz öňüne tutup aýdýan. Ýöne şol halkyň ýüzi gülüp, hawa, eli giňäp, hawa, ýurt Ýa-da ýurduň daşyna çykyp, dünýäni syýahat edip gören türkmen ýok, ýöne daşyna çykan türkmenem beýleki milletleň gapysynda talaban bolup otyr. Bilem durmuşymyzyň iň bir ajy fakty. Dogry. Bu salnyp ýören jaýlar, köpürler, binalar olar dogry. Olar görnüp duran mesele. Ýöne bular adam däl-de. Ýurt halkyňky. Watanam halkyňky. Halkyň mertebe binasyny çökerip, bir topar ak bina bilen daşary ýurtly adamlara göz boýagçylyk etjek bolýar. Hany türkmen milleti? Bu bol Heý, ata-baba bi soňky hanymyz Nurberdi han. Ondan öňki bolan hanlarda beýtdirip lepbeý Han aga diýip epilip duran adam eşitdiňizmi taryhdan hä sizem senä ine bi balkan bi ýaňky biziň deňze ýakyn welaýatymyz ine bizem ortadan daşyndan men özüm atşynas ýurduň içinde kän gezdim hemme tirelerem bilýän hemme welaýatlaram bilýän beýtirip kiçelip ýören adam görmedim men sowet soýuzyny gördügä bizem. Bu beýtirip iki eplenip salam bermek, bu halkyň mertebesini depelemek bu musulmançylykda türkmençilikde bolýan zatmy bu näme diýdigiňçe gaýtam öjügip barýala bi bu bolup ýörülen zatlar nähili zat bu biziň bir topar ak saç enelerimiz Sakgally, sarmakly bir topar ýaşulylar utanman el çarpyşyp ýörler bir zat diýse. Bi, bi näme, bi ne dereje bi, bi türkmene gelişýän meselemi bi, nähili ýagdaý bi? Bu nireden gelen zat, taryhda barmy ýa? Bi hemme zadam dogry, sebäbi Türkmenistan diýilýän Türkmenistan. Türkmenistany ertir Merkezi Aziýadan goparyp hol Awstraliýa ýa Amerika göçürip bolanar. Şo biziň goňşulamyz, gazak, özbek, Ors, eýran, owgan, biz hiç haçan olardan aýrylybilmeris. Şol garnaşlygymyz, şol doganlygymyz, biziň gitjek ýerimiz ýok, şolar bilen oňuşmaly, şolar bilen ýaşamaly. A ýurduň içinde edilip edilip ýören oýun näme, bu bolup ýörşi nähi, bu kiçeldip, ony bara eline taýagy alan bolýa, gamşy alan bolýa, kellesi göçüp, türkmeniň milli baýlygy, guwanjy, atlary nätdi? Bu bolup ýören zat näme mundan hiç sorag ýok ortada mundan soralýan zat ýok bu bu nähili döwlet bolýar mundan hiç kim hiç zat sorap bilenok öňkine ömürlik diýdik munam indi täzeden gelýänok a Mekge Medineden gelýän sakgally sarmaklar utanman ýenede şony ömürlik diýjek bolup ýörler kim üçin diýýärler ony öz gelejegi üçin diýýär ol ýaş oglanlary görýäňizmi halk mazagada goşulan bolup ýörler Bilbil ýaly saýraşan bolup ýörler. Niräň adam solar? Kimiň ykbalyny çözjek bolýar olar? Kim olar? Haky bamy oň alawyň? Bi edilip ýören zat näme? Bi niräk bi? Bi niräk? Yslama sygýamy? Ýa türkmençilige sygýamy? Bi bolup ýören zat näme? Ýa Sowet Soýuzyň gelni meselemi? Bulaň hemmesinem-ä gördük. Görübem ýörüs, Hudaýa şükür.